Fy enw i ydi Catrin Glyn a dwi am ddeutha chi am y pethau sydd wedi digwydd yn Llŷn yn sgîl Cronfa Natur Llywodraeth Cymru. Drwy weithio mewn partneriaeth â llawer o sefydliadau yma yn y Penrhyn, ein gobaith ydi datblygu dealltwriaeth well o'r o'r tirlun, y tir a'r môr. Un o'r prosiectau ydy prosiect Dull Ecosystemau Morol, sef prosiect yn Llŷn sydd yn trio cael y cydbwysedd rhwng yr ardal gadwraeth a'r diwydiant pysgota. Un agwedd o'r prosiect fydd edrych ar sefyllfa sbwriel yn y môr ym Mhen Llŷn, drwy weithio gyda'r pysgotwyr gobeithio. A be da ni'n drio yym ddargan- be fydda ni'n drio ddarganfod fydd gweld o lle mae'r sbwriel yn dod, ydy o'n sbwriel sydd yn cael ei weld gan y pysgotwyr yn y môr, ydy o'n cael ei glymu yn eu, yn eu, yn eu rhwydi nhw ac yn, yn bod nhw'n ei godi fo fyny, neu ydy o'n, ydy o'n sbwriel sydd yn cael ei, ei wllw neu golli gan y pysgotwyr eu hunan. Wedyn dyna da ni'n mynd i fod yn edrych arno fo a gweld sut fedra nhw ella gyfrannu tuag at y sefyllfa a gwella'r sefyllfa yn Llŷn. Agwedd arall ydy, 'da ni'n trio ymchwilio i weld beth yw'r broblem o ran um, llambedyddiol a dolffiniaid yn mynd yn sownd i rwydi'r pysgotwyr. Da ni'n siŵr os oes problem eto, ond os oes, da ni'n chwilio am rhyw fath o declynnau fedru roi ar y rhwydi fel bod nhw ddim yn mynd yn agos, a fysa hynny yn amlwg yn lleihau y broblem.

Rydym yn adeiladu ar waith sydd wedi cael ei wneud yn barod gan um, ardal o gadwraeth arbennig Pen Llŷn a'r Sarnau. Um, a'r broblem sydd wedi ymddangos ydy fod rhai angorau wedi bod yn, um, yn, yn creithio um, gwely'r morwell ac yn creu cylchoedd o greithiau lle ar hyd y lle. Felly, y, y, be da ni'n drio wneud rwan ydy edrych i mewn i'r posibiliadau o gael um, angorau gwahanol yma, rhai cynaladwy, um, fydd ddim yn niweidio'r morwell, a hynny drwy drafod efo'r pysgotwyr a'r bobl leol i weld beth yw'r ffordd ymlaen.
Enw fi ydi Kevin Roberts, dwi'n ffarmwr a dwi'n gweithio i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Gyda cymorth y Gronfa Natur, da ni wedi medru uh, trwsio lot fawr o waliau yn gwahanol safleoedd ym Mhen Llŷn er mwyn galluogi gwell pori ar y safleon yma. Da ni yma ar ben Mynydd Rhiw, mae'r safle yma oddeutu 200 erw a mae'r wal gerrig yma yn oddeutu 90 y cant o gwmpas y safle. Dydy o ddim wedi cael ei bori o gwbl ers ta 30 mlynedd wan. Wedyn oherwydd hynny mae o mewn safle go dychrynllyd a mae angen i borio yn reit fuan. Dyma un darn bach o'r wal sydd wedi cael ei drwsio wan gan y walwyr sydd wedi bod yn contractio ar y gwaith yma ar y safle yma. Da ni'n gobeithio mewn rhyw chydig o fisoedd fydd na bori o ryw fath yma yym ond fel welwch chi mae na rei rhannau o'r mynydd fydd ddim posib i i borio efo anifeiliad. Wedyn, yn ystod yr adeg hynny, mi ddewon ni ar Reitec i fewn sydd yn torri'r yr eithin 'ma ac yn galluogi yym pori yn y dyfodol. Be' 'dan ni 'di darganfod efo'r eithin a'r grug 'ma sy' 'di ca'l 'u dorri'n fân ydi 'dan ni 'di medru defnyddio hwn ŵan i gwahanol ffa- yy ffermwyr yn yy yn yr ardal i rhoid o dan gwartheg a defaid yn lle gwell. Wedi cael trwsio y waliau cerrig 'ma. Yym, 'dan ni'n gobeithio, ma' rhein 'di fod yma am dros dau gan mlynadd, oddeutu. 'Dan ni'n gobeithio fydd yr un newydd ŵan sy' 'di cael ei drwsio yma am y ddau gan mlynadd nesa'. Yy, un rhan ohono fo yym sydd yn gneud o reit unigol ydi mae o rwbath digon del i sbio arno fo. Yym, sydd yn wahanol iawn i wiran a a ffens arferol 'lly. Yym. A hefyd, wrth gwrs, mae o'n para lot, lot mwy. Fysa ffens arferol mewn lle fel hyn ddim yn para'n hir iawn. Mae'r wal gerrig 'ma, wrth gwrs, hefyd yn creu man wirioneddol o safle da i bywyd gwyllt. Ac hefyd, mae o'n creu lle ofnadwy o dda i anifeiliad cael cuddiad o'r tywydd garw 'da ni'n cael ar y safle yma yn ystod y gaeaf. 'Da ni'n gwybod bod 'na lawer iawn o bwyelli wedi cael eu creu ar y safle yma um, dros canrifoedd rwan. A wedyn beth da ni wedi gwneud, da ni wedi creu pamffled i'r waliwrs er mwyn iddyn nhw gwybod os ddown nhw ar draws un o hein. Yn Carag, da ni'n creu cloddiau o'r newydd uh, allan o bridd um, i cario ymlaen efo gwaith da ni wedi bod yn gwneud rhyw rhai blynyddoedd yn ôl wan. Yn Mynydd Mawr, da ni'n creu mwy o ffensio er mwyn anablu cael gwartheg ar y safle yn y dyfodol. Wrth ddod â amaeth a cadwraeth at ei gilydd, da ni'n gobeithio cadw y rhostir yma am y tymor hir ac yn yr un adeg creu safle lle fedar pobl ddod allan a mwynhau yr golygfa gwych sydd yma. Da ni'n mynd i Cila nesa i weld clawdd traddodiadol sef cerrig a pridd. Dilwyn Williams, waliwr ydw i a dwi'n 'di cael job i adeiladu neu ail adeiladu wal gerrig. Mae'r darn darn yma tu nôl chi angen ei wneud, a mae darn sy'n pen draw wedi wneud. Yn enw fi ydi Iwan Huws, dwi'n gweithio ym Mhlas Glynneweddwn, Llanbedrog. Mae'r gronfa natur wedi'n galluogi ni i ailagor y, y dwytha o, o rwydwaith o lwybra o fewn y goedwig um, a'i wneud o yn addas ar gyfer y cyhoedd i'w gerdded. Ac o ganlyniad, da ni wedi gweld cynnydd yn y nifer o bobl sydd yn ymweld â'r goedwig er mwyn mwynhau yr adnoddau naturiol Ac yn sgîl hynny, da ni wedi gweld cynnydd economaidd a budd economaidd. A, a'r hyn sydd yn wych ydy bod y, y llwybr da ni wedi medru ailagor trwy'r trwy gynllun Cronfa Natur hefyd yn cysylltu efo llwybr yr arfordir. Mae llawer o bethau wedi bod yn bosib drwy help yr Gronfa Natur. Rydym wedi clirio tyfiant ym Mhorth Meudwy gan greu cynefinoedd deniadol i adar mudo. Rydym wedi cynhyrchu taflen i helpu pobl i fwynhau cerdded gyda'u cŵn, heb niweidio'r bywyd gwyllt nag anifeiliad fferm. Drwy addysgu pobl bod anifeiliaid fferm yn bwysig er mwyn rheoli'n gynaladwy ac yn gwneud eu profiad cerdded yn bosib. Rydym wedi cyfrannu tuag at broject dolydd Cyyngheuau Tan y Bwlch yn ddiweddar, sydd yn annog pobl i hadu ac yn dangos ymarfer da i bobl. Rydym wedi ailgyflwyno cynaeafu gwymon fel gwrtaith ar Ynys Enlli. Agwedd bwysig o'r projectau yma ydy cyd-weithio mewn tîm gyda llawer o bobl a sefydliadau sydd â diddordeb ym Mhen Llŷn. Rydym yn awyddus i ddatblygu'r dull yma o weithio a'r dull gweithredu ecosystem yma yn Llŷn er mwyn gwarchod y tirlun a'r bobl sydd yn gwneud bywoliaeth ar y tir a'r môr.